Дуслык юк. Дуслык ятып йоклауга гына килеп терәлгән что ли ул? Үзеңне үзең алдыйсың инде шулай. Кирамутдинов туктале.
Нормальный ир булса ул шулай. Әни э, Руслан. нигә әйтте акыллы сүзләр. Юк.
Не думаю. Ул хатын-кыз күз алдында ул просто төшә дә төшә төшә дә. Ул кешеләрнең исемнәрен әйтмик. Ну, бераз знак җибәр инде, ну. Мәгънәсез кыз нинди сораулар биреп утыра дип язучылар булыр инде. Гафу итегез, сексуаль объектка караган кебек карап утырасыз. Гомумән, э, андый юлга баса алмыйча.
Исәнмесез, мин Гөлинә Шәйхи һәм мин ир-ат белән хатын-кыз арасында дуслык бар дип саныйм. Исәнмесез, мин Руслан Хирамутдинов. Мин хатын-кыз белән ир-ат арасында дуслык юк дип саныйм.
Мин хатын-кыз белән ир-ат арасында дуслык бар дип саныйм, чөнки үземнән чыгып әйткәндә, үземнән чыгып әйткәндә, мин бик күп серләрне дус егетләр белән уртаклаша алам. Чөнки ниндидер дус кызларга караганда да алар күбрәк серләрне саклый белә. Ир-аттан ниндидер русчалатып әйтсәк, заложенадыр шундый әйбер, алар сер саклый белә һәм дөрес киңәш бирә ала, ир-ат күзлегеннән чыгып һәм объектив караш дип әйтик. Шуңа күрә мин дуслык бар дип саныйм һәм шул фикердә калам. Чөнки объектив караш әйтә ала ир-ат. Ну, син анысын дөрес әйтәсең, то, что объектив караш. Ну, э, син әйттең, ниндидер серләремне сөйләргә, э, син могу дидең, шулай бит инде. Но бит ул аңлатмый то, что ул синең дус. Дус ничек, дус белән егет, мәсәлән, безнең, э, давай алыйк ир белән э, ирне, яме, ир белән ир ничек, ничек дус, дус, дус, дус булалар алар. Алар бер теге дусларча бер постельдә ятта йоклый алалар, бергә гуләйтә итеп, итеп йөри алалар. Ә ә менә син ничек күз алдына китерәсең, мәсәлән, э, ир кеше һәм хатын кыз, яме, менә, ну, дус булып менә шулай яшиләр, менә нормальный дус иттереп. Сезнең менә синең очракта син э, аралашасың гына, Э, шушы э, ир егетләр белән анда мин уйлавым буенча дуслык бернинди дә юк дип саныйм шуның өчен әйтәсем килә э, ни өчен ир белән хатын арасында дуслык булырга мөмкин түгел чөнки рано или поздно кемнеңдер влечение туа башлый хатын кызга карата или хатын кыз иргә карата Менә шул ягы бар. Миңа шундый бер сорау биргәннәр иде, Руслан, синең дус хатын кызлар бар мәйтәм, минем гомумән юк мәйтәм, чөнки мин мәйтәм, аны белән дус булсам мәйтәм, мин бер бер атнадан соң мәйтәм, аны белән йокларга могу. Менә шуның өчен шулай. Минем гомумән дуслар Күпчелек ир кешеләрдән генә тора дип әйтсәм була. Ул ятып йоклау, Руслан... Дуслар түгел бит инде ул. Менә Руслан эшли ятып йоклап була дип дуслык ятып йоклауга гына килеп терәгән что ли? Ул шулай. Менә син уйлап кара, э, сез без вообще ике теге э, планетадан. Син хатын кыз, мин ир атаймы? Менә уйлап кара син әзрәк. Менә Бу сүзне кабатларсың әле тагын бер ике планетадан. Ике планетада. Э, хатын кыз, хатын кыз белән әйе, э, теге, андый очракта әле хатын кыз, хатын кыз белән бик дус була алмый. Ул теге кемдер э, эше нитеп китсә, көннәр көнчелек туа башлый хатын кызда, андый берләр дә бар. Но без бит инде бары аерылабыз. Безнең мышление аерыла, безнең гомумән тормышка караш аерыла ир белән хатын кызның. Шуның өчен Дуслык юк, ну, и булмаячак. Мышление фикерләү аерыла дисең, э, иратның да бар шундый эмоциональный ирагы дип әйтим, әйме? Хатын кызның да бар шул, теге артык хисле эмоцияләрен дип әйтик инде, шулай ярсып күрсәтә торган төрлесе бар инде. Юк инде. Минем дус егетләрем бар, миңа комфортно, миңа нормально.
Ну, ярар, шулай сора инде, үзеңне үзең алдыйсың инде шулай. Менә гөлдә шундый сорау бирәсем килә сезгә. Мәсәлән, син э, кияүдә ди. Яшәп ятасың, матур гына иттереп. Аллага шөкер, тормыш бара, гөрли. Э, монда бер мәлне э, сәгать төнге 11-дә телефон шалтырый башлый. И анда э, ну мәсәлән бер егет исеме чыга ну булсын әйдә ринат булсын күреп күреп ала инде ринат икенче
как ринатында
фикерне чуалдырдың
шалтырата ирем күреп ала мәсәлән ирең күреп алды диде сиңа әлбәттә сорау бирәчәк Бу нәрсә бу? Нормальный ир һәр чакта да сорау бирәчәк. Нормальный ир, во-первых, э, көнләшү, ну, көнләшү, әлбәттә, инде теге бер белән бер бер белән тора тора булгач, ну, торгач инде көнләшүләр ниләр ансы була. Ул ир егет көнләшә башлый, сорый башлый бөтен әйберне. Нәрсә бу? Бу кем бу? Син әйтәсең, бу минем дус. Ул ничек соң ул шулай булырга тиеш? Мәсәлән, мин мин мин мәсәлән, мин шунда ятам ди, мәсәлән, мин үземә сорау бирәм. Ничек сәгать төнге 11-дә ул сиңа шалтырата? Ну, белеп торып тошты син анда кияү дә, белеп торып син анда, мәсәлән, балаларың бар анда, син гомумән теге семья кешесе. Шулай, ну давай болай дип әйтик, тукта, мине бүлдермә. Шуның өчен тавыш чыгачак, нормальный ир Иң беренчедән, ну, бер тапкыр әйтәчәк, ике тапкыр әйтер бәлкем, аннан өченчесендә просто уже все, разговор окончен, бар шунда. Нормальный ир булса, ул шулай эшли. Бер кайчанда ул теге, ага, әйе, теге дустыңмы? Ну, ладно. Ну, ярар инде. Нишләттем инде мин? Мин шул.
Булды бетте? Нормально ир кеше үз сүзен әйтә и никогда не позволит хатын үзенең тормыш иптәшен или бәлкем йөргән кызы икенче ирләр белән дуслашып аралашып йөрү беләсең андый бер ул юк ул диндә дә юк во первых ул безнең ислам динендә дә андый бер юк Монда һәм мин чыгып бирсәм, Русланым бүтән әбисе миңа каршы баса инде монда. Юк, ничек инде нормальный хатын кыз ул аңлатачак сиңа, ул әйтәчәк. Менә ниндидер дуслар, и ул сезне таныштырачак. Мәсәлән, миңа ниндидер фотосессиягә мин кайбер вакытта дус Дус түгел ул сиңа. Менә Тукта! дус дип ул. Нендер ике Кирамутдинов! Ике тапкыр күргәнсең сән, ничек дус була фотосессия? Ә нишләп Кирамутдинов тукта әле? Ә? Ничек ике тапкыр күргән кеше? Ладно, мин кайбер вакытта фотосессиягә дус егетләремнән а, костюмнар, пиджак, тегесе монысы алып тора алам. Һәм алар миңа, мәсәлән, төнге 12-ме эш беткәч, каядыр барган дуслар белән очрашканнан соң, давай мин сиңа кертеп чыгам, чыгып ал дияргә мөмкиннәр. Ну бит алар. Ну ни бит аны сиңа әйтәчәкмен бар бор. Дус түгел, понимаешь?
Дус бит ул менә дус дигән сүз бит алай ул ул синең просто танышлар. Давай син сана факторлар.
Дус ул беләсең менә менә. Нинди давай мин. Дус нинди булырга тиеш.
Плюслар куеп барам, давай.
Ничек син син андый кешеләрне әйтәләсең син дус дип. Гомумән.
Синең өчен дуслык ул нинди булырга? Дус нинди булырга тиеш ул синең өчен? Каян беләсең инде дуслар юк дип минем дидең бит. Шуңа күрә син ничек минем белән спорлаша аласың? Минем дуслар бар, мин алар күп түгел, беләсеңме? Дус ул. Менә нинди булырга тиеш? Минем дуслар хатын-кызлар түгел, минем дус ир кешеләр. Юк, давай э, ир кешеләрне әйт. Нинди факторлар буенча син аларны гомумән дус дип саныйсың? Ну, авыр чакта ярдәм итү иң беренче. Плюс.
Э, Дальше. Э, Бер-береңә төрле теге Ну, безнең арада гына сөйләшә торган әйберләр бар. Ике.
Вот. Плюс.
Э, бергә без ял итәргә дә бара алабыз, э, балыгына, балыкка да бара алабыз. Дигендә монда А можно мин балыкларга йөрмим, конечно, ну бүтән яллар. Ну, син бит дус плюс. дусның, давай, менә дуслыкның мин сиңа әйтәм, менә шуның өчен. Ну балыкка, минем балыкка йөри торган дусларым түгел, минем теге ялза торган, нитә торган. Ага. Ну, вот шул инде. Булды, плюс. Ну, плюслар күп инде, ну аларны тиге судлап бетергесез. Алар Минем менә дусларны ничек итеп сойлым дип авыр чакта ярдәм итә торган бик авыр чакларым бар, мин шалтыратам берәр дустыма, мәсәлән, әйдә әйтик, Шәкүр дип әйтик, әйме? Шәкүр күңелемә тыныч түгел, миңа авыр кем беләндер сөйләшергә кирәк, Әйдә күрешик. Күрешеп сөйләшергә могу, и ул миңа киңәшен бирә. Тукта, ха, Руслан әйтеп бетерәм. И ул миңа киңәшләрен бирә. Яки э, мин шундый-шундый ситуациядә калдым, Шәкүр, миңа булыш әле. Давай, булышам. Шәкүр, короче, минем менә монда барасым бар. Мин бүтән кешедән бу хакта сорый алмыйм. Можешь мине каядыр анда алып барырга ярдәм кирәк. Зинһар өчен. Ярар. Дус. Даже мәсәлән без синең белән Ирле хатынлы монда отношения. Ничек башладың әле син җөмләне шулай ди. Башта барбур сөйләшер идек. Мәсәлән, мин сиңа әйтер идем, вот минем даже телефонда, беләсеңме, телефонда дусларны ничек аңлап була? Минем анда теге телефонный спискка керәсең бит инде. Ак йөрәк белән тора минем һәр дустым. Алар минем дус, алар шалтыратканда мин һәрвакыт телефонны алырга тиеш. Даже ниндидер егет белән сөйләшсәм дә, алар шалтырата икән, мин теге егетне өзеп куеп, аларны алам. Чөнки алар миңа авыр чакта булышкан кешеләр, ярдәм итә торган кешеләр. вот шул мин барыбер сиңа аңлатырга тырышыр идем ну син аңламассың конечно наверное но аңлатырга тырышыр идем бүлдерим әле синең э, иң беренчедән э, син если син ир егет белән яшисең икән торасың икән ул синең дустың да ул синең апаң да ул синең э, грубо говоря әтиең дә дип әйтәм инде болай әйтәм инде чөнки авыр чакта синең тормыш иптәшең сиңа ярдәм итәргә дисен бәлки син бит инде дусларыңа сорамыйсың ничек син менә ул шулай булырга менә син уйлап кара менә ашыкма мәсәлән үзең йөргән егетеңнән читтәрәк китеп әйме кемгәдер син мөрәҗәгать итәсең миңа ярдәм ит әле тегесен монысына ярдәм ит әле менә болайрак ит әле миңа син теге менә уйлап кара мәсәлән ир егет ашны белә димме белде ди мәсәлән Ул сиңа сорау бирәчәк, ә ничек, ничек соң ул шулай соң, мәйтәм, мин сиңа кемсең дип сорау, сорау бирәчәк сиңа. Э, әлбәттә, син заденешь мужское эго, э, это очень такой щепетильный бер. Шуның өчен мин сиңа әйтәсем килә, то, что ир белән э, хатын кыз арасында дуслык бер кашында булмый.
Йо, йо, Руслан, менә син әйттең яме, хәзер э, ул ирең, мәсәлән, табай, опять-таки, икебезнең күз алдына тотып әйтәм хәзер, әйме, авыр вакытында бөтен секретларны да, бөтен серләрне, бөтен проблемаларны бергә сөйләшергә кирәк дип әйме. Ә менә син шулай сөйләшә идеңме? Бөтен авыр ситуацияләрне менә шулай уртагына салып решать итәсең дә и все. Синең тормышта шулай булдымы соң? Син безнең тәҗрибәле кеше бит инде. Ничә булмаска инде. Әйт, пожалуйста. Инде ул син семья корып яши башлагач, балаларың да булгач, инде син бөтен әйберне, ул бөтен гаилә, э, бөтен уртак эшләрне бергәләп эшлисең, бергәләп э, уйлыйсың. Э, ну да, кайвакытны фикерләр туры килми. Ну бит инде, э, мәсәлән, Туры килмәгән очракта да, минем уйлавым буенча, менә хатын-кыз барыбер сабыр булырга тиеш, сабыр итәргә тиеш. Ну, югыган булып чыкмый икән, ну, соңрак булып чыгар, мәсәлән, шулай дип саныйм. Э, ну, кемгәдер мөрәҗәгать итеп, иреңнән теге э, читтә нәрсәләр эшләп, нитеп, алай була алмый. Алай все уже, ул аннарысы. А, ярыймы тагын бер сорау?
Менә бөтен проблеманы, бөтен Серләрне шулай уртага салып сөйләшә идек дисен, ә аерылышачагын белдеңме соң син? Мәсәлән?
Аерылышачагыгызны белдеңме, мәсәлән? Аны кем, аны кем беләсен? Үзең. Аны бер кем Ну, сез бит бөтен проблема, бөтен әйберләрне уртага салып сөйләшкәнсез. Аеры, ну, аерышуга килгәндә... Э, син бит инде аны барыбер тигез сизергә тиешең. Ул... Белмисең, беләсең, белмисең. Хәр э, вакыт, чөнки уже, дөресен әйткәндә, озак ел яшәгәч, Гомумән, балаларың да булгач, син бит уйләмисең, ә мин анда бер атнадан соң аерылам, шулай-шулай дип. Андый бер уйләмисең, һәр вакытта да кешегә ышанасың. Андый бер булмас дип ышанасың. Новый тормыш шулай корылган.
Руслан. Бик авыр чагыңда сиңа ярдәм иткән хатын-кыз дусларың булдымы? Син дәшмисең, значит, бар. Бәбәр, нееме, хатын-кыз дусларың булмады? Миңа каршы да ирләр. Э, Руслан, давай дөрес киңәшләр биргән кешеләр, хатын, кыз, дуслар бар иде.
Әни э, Руслан, миңа әйтте акыллы сүзләр.
Без синең белән бер концертта э, бу турыда ниндидер сүз кузгатканда, син бүтән төрле әйттең миңа. Ул кешеләр, минем дуслар, Алар миңа дөрес киңәш бирде диде. Хатын кыз түгел бит инде.
Алар хатын кыз иде. Җыр ничек хәтерләмим.
Андай бер булмады. Син җайлы чыгасың ситуациядән.
Андай бер булмады. Ярар.
Ул кешеләрнең исемнәрен әйтмик. Ләкин рәхмәт әйтик. Ярар.
Менә Гөлинә тагын бер шундый сорау. Менә син дисең, әйтәсең бит инде, егер, дус егетләрем бар дисең инде. Э, ну, очрашасыз бит инде. Барыбер син э, флиртап айтып аласың алар белән. Менә син ничек уйлыйсың, аларның йөргән кызларына ошый микән ул егет? Юк.
Не думаю. Минем тикшереп тә караганым бар даже әйме. Без теге сөйләшкәндә флиртовать итеп караганым бар. Менә андый әйберне миңа бикеш әйтәләр. Арада ниндидер Симпатия туарга может берәр дустыңа син ошый башларга можетсың дип әйме? Миңа әйтәләр, либо син сиңа ошый ул дип әйме? Либо ул егеткә син ошыйсың дип. Ләкин минем шуны белер өчен тикшереп караганым бар, сөйләшкәнем дә бар. Аның поступокларыннан, аның сөйләшүеннән дә мин әйтә алам, мин аларга хатын-кыз буларак Ну, шам.
Ул сине менә бәлкем дус иттереп күрми. Ну, ир, ир егетләр мәсәлән хатын-кызны гомумән дус иттереп күрмиләр. Алар күрмиләр, понимаешь? Ул сез әйтәме, син э, үзеңне алдап, менә ул минем дус, ул минем дус дип йөрисең менә шул.
Менә син хатын-кызларга хатын-кыз белән ир-ат арасында дуслык була алмый, ниндидер отношенияләр башланырга мөмкин дип әйттең, әйме? Френдзонага эләгү тәҗрибәсе булдымы синдә? Юк, минем андый френдзоналарда булганым юк, чөнки күрәсең, хатын-кыз теге суыграк сине, ну, теге дистанция тота башлый икән, лучше просто китергә?
Отзеркалить та китеп тә барырга и все. Ул нидә торырга ярамый? Ул френдзонаға ничек кешелеге, чөнки менә шул ук френдзонаға ничек әлегә Э, теге ир кешедә хис тугач хатын кызга ул ничектер теге э, хатын кызга бу яктан да барып карый бу яктан барып карый ну хатын кыз юк читләшә юк аның ну мәсәлән бәлкем алар ошамыйдыр э, шуның өчен ул читтәрәк тота Мин сине үҗәт кеше дип уйлыйм, Руслан. Син бит всегда теге Шуның өчен андый френдзонларда э, Аллам сакласын, андый мин андый әйбергә э, гомумән эләкми, мин андый кеше түгел. Мин диге хатын кыз артыннан чабып йөри торган кеше түгел. Но бар андый егетләр да минем кызганычка каршы ул э, мин андый егетләрне жәлләп тә куям инде. Минем теге танышлар арасында да шундый егетләр булганы бар. Аңлатып та карыйсың инде, ну, гамнаган кебек була да инде, әпәт шул юлга баса. Шуның өчен Бик андый ишеп кителмәй бәнде.
Син, әгәр сиңа бер кыз ошый икән, син с легкостью можешь отказаться ему ул хисләрдән. Әйе. Мәсәлән, ул кеше пока ниндидер аңламый торган состояниедә икән теге. Әйе. Нигә? Әгәр кеше сиңа ошый икән. Ну, ничә Как можно вот легко отказаться мин, мин, кешедән? Мин кешегә ошамыйм икән, минем ошау белән генә, мин ошатып кына йөреп кенә булмый бит. Причем тут ул бит... Мин, э, мәсәлән, ошатам икән аны, ул мине ошатмый, мин нәрсә эшләргә тиешсең? Артыннан чавап бирергә тиешмени? Ну, Доказать свою любовь, что ли, как говорится? Ә син аңа ошамавың каян беләсең? может ул сиздермәскә тырыша әнде инде или сиңа килеп әйтергә кирәкме кеше шата икән ул шата инде ә каян беләсең аның шатканын син ничек белмәскә инде ул сизелә башлый ничек сизелә сизелә
ә менә синең шундый френдзоналарга эләккән бармы юк бәлки булгандыр инде ә менә ничек аңлатырга икән мин бәләкәерәк чакта мәктәптә укыган елларда дип әйтим инде миңа бер зәңгәр күзле бер җегет ошый иде әймәгез ләкин мин аны дус дип санамадым мин реально аңа гашык идем где то ундүрт яшьләрдә дип әйтим ләкин без йөрмәдек аның белән ул шуңа керәм гомумән ну ул миңа ошый иде ул вакытта вконтактелар бик популяр вакыт әймәгез страницаларын карап тора идем мин ул сиңа неге теге ни ул сине ошатмадымыни
Юк, потому что ул минем аны ошатканны белми иде. Бәлки сизелгәндер. Бу бала чага ни бит инде, тем мәктәптә тем более укыган вакытта. Аннан соң Бу бала чага бит. Аннан соң минем андый отношение.
Һәр вакытта ир кешедә дә мәктәптә укыган вакытта беренче дигән шиктер хисләр уянып китә. А можно мин дөресен әйтәм хәзер? Хатын була инде. Ә хәзер мин, хәзер мин кеше мине ошатмаса, Наоборот, күбрәк тартылам. Шулай бит инде. Наоборот, күбрәк тартылам. Дөреслеге шул. Беләсеңме, менә әйтәләр бит инде, менә мин сиңа бер әйбер әйтмә. Э, докажи, хәзер бит инде теге современный психология китте, шундыймы? Анда ир кеше нәрсәләр теге тиеш дип э, доказать үзенең мәхәббәтен, анда э, подарок алып бирергә тиешсен, болай юк. Бер качанда алай булмый да, булмаячак та. Шуның өчен безнең как Бөтенләй бер наоборот эшли. Бөтенләй бер наоборот. Ничә инде син Бөтенләй бер наоборот. Ошаткан кешегә ниндидер чәчәк, нинди подарок бирмәссеңмени? Мин кайтам. Юк.
Нишләп?
Шулай. Ничек инде подарок бирмәскә тиеш? Ират яраткан, ошаткан кешесенә бит. Үзе теләгән бирә инде, үзе теләсә, теләп кенә биргән. Менә шул. Юк, ну шауып ул бит беләсеңме, шауып йөри. Мәсәлән, если анарга внимание юк икән хатын-кыздан, ул бит инде менә бар бит шундый иратлар, э, внимание булмый икән анарга, әмма ну бар. ул шаба, шаба, шаба, монысын ала, тегесен, тегеләй, былай, былай, тегесен. Ну, ул хатын-кыз күз алдында ул просто төшә дә, төшә, төшә дә, теге плинтуска әйләнеп төшә. Ну, юк инде мин алай дип санамыйм. Шулай. Ну, шулай.
Менә үзең әйттең бит әле, э, мине теге, э, ничек әле, Ошатмасалар да мин барыбер тартылам. Юк, ул, ул бит аны белми, ул кеше аны белми. Что ул мине ошатмый, ди, ладно, мин ничектер аны белергә могу, что ул мине ошатамы, юк микәнен. Ул аны әйтмәскә мождыймы, ләкин минем теге отношение ничек башланды, шулай ук башланды. Мин аны күргәч тә уйлаганым әйттем. Вау, минеке булсын инде бу кеше дип.
Нигә син барып әйтмәдең аларга?
Юк.
Ничек? Ничек? Ну, тоткансың икән.
Кыз кеше ничек барып шуны әйтте? Сез яши алмыйсыз.
Ну, берәр Яши алмау түгел, бит ул кешене шатым, мин урамда да. Ну, бераз знак җибәр инде.
Ну, ну ничек инде кеше бит инде. Просто миңа белән матур итеп сөйләштем да, ул миңа шалтырата, мин матур итеп сөйләштем.
Ну, булып чыкмады бит син берәй бирдә. Ничек?

Аның кебек кешеләргә игътибар итмәм дип уйлаган. Ә мин, мин уйладым. Үземнең ягыннан мин дә уйладым. Бу минем кебек кешеләргә игътибар итмәс инде дип. Юк, бу теге беренче мәхәббәт синең ну шулай шундый. Юк инде, беренче мәхәббәт белән вообще ул минем арттан йөри башлады, без йөри башладык та, бик бәхетле булдык тагын, без аерылыштык, ул өйләнде. Я страдала. Нормально все. Типично. Әгәр син хатын-кызларга яме сексуаль объект итеп кенә карыйсың икән, синең йөргән кешең я булмаса хатының гастрольгә ничек тыныч күңел белән җибәрергә тиеш? Әйтеп үтмәссең микән Кирамутдинов?
Әйтәм, ничек җибәрмәскә тиеш? Беренчедән, ул минем үземнең эшем. мин аны яратып эшлим. Сексуаль объект итеп караумы? Объект түгел, мин әйтәм әле гастрольгә чыгып җырлау. Э, менә хәзер син ничек шулай сорау бирдең, сексуаль объект итеп, мин анда кемгә карарга тиеш? Если безнең коллективта кызлар булсамы? Син шуларга э, Ну, гастрольдә артистларга Синең арттан йөрүче кешеләр эз дип санамыйм мин, гомумән. Ну, мин, э, менә син үзең күз алдыңа, ничек мин, минем арттан анда, минем, мәсәлән, тамашачы, ну, кызлар да бар, тегесе, э, алар белән мин ниндидер мөнәсәбәт корырга тиешмен, юк. Ә, әйдә болай дип сорыйм алайса, сиңа язучы хатын-кызлар, кызлар күпме? Күп.

Э, Юк, алар арасында бәлки сиңа ошый торган берәр хатын-кыз килеп чыгар, юкмы?
Сорау бирделәр шундый. Синең э, тормыш анда йөргән кызың или хатының ничек карар диде. Менә шундый сорау бирделәр миңа. Ярар, әйдә шуның өчен мин шуны искә истә тотып, тошты мине өйдә кемдер көтеп ята. Шулай бит инде, мин эшкә чыгып киттем. Мин ничек үземә шушындый похоть белән заниматься итәргә, үземне шушындый әйбергә, э, ну, шундый юлга басырга мин гомумән Андый юлга баса алмыйчакмын. Шул. Чөнки өйләнешкәнче, өйләнешкәнсең икән, хөрмәт булырга тиеш. Ә ярату?
Ярату да булырга тиеш. Син бит инде әйттең, мин ну, хатын кыз белән ир-ат арасында дуслык була алмый, сексуаль объектка караган кебек карыйм дидең. Син миңа нинди тоже шулай объектка караган кебек карап утырасың хәзер? Гомумән,
син тоже... Бирә хәзер. иҗат юлында кайныйсың, шигырьләр язасың, матур, матур, матур шигырьләр, җырлар иҗаттасың. Шулай бит инде син э, эшлисең, шул ук э, э, медийный личность син. Ая. Э, мин сине, ну, әлбәттә, син теге, мин сине хатын-кыз буларак кү- күрәм инде, ансы тигезсездәй, бу бит инде ир кеше. Э, ну, әлбәттә, безне э, бәйли теге иҗат юллары, э, теге, ничек әйтәм инде,

Миңа теге видео керткәч, миңа бер апаң комментарий язган, и мәгънәсез кыз дип. Шул шикелле мәгънәсез кыз нинди сораулар биреп утыра дип язучылар булыр инде, гафу итегез, меня заставили.
Дуслык, дус, дуслык ул бер-береңә ярдәм итү, бер-береңә ышану һәм матур иттереп алга бару менә шул. Минем өчен дуслык ул ышаныч.
Минем өчен Отношение, ярату бөтенесе ышаныч, чөнки ул шундый нәзик әйбер, үтә күренмәле, гомумән, любой вакыт өзелә ала торган әйбер. Бик авыр чакта ярдәм итү бер-береңә. Кай вакытта шундый хәлләр була, яраткан кешеңдә тартып торгыза алмаслык ситуациядән Дусларның бер сүзе тартып торгызырга мөмкин. Хәм шундый бер 3-4 кеше минем янымда бар һәм мин аларга рәхмәтле. Бу турыда гомумән бик озак сөйләшеп була дуслык турында. Ул минем өчен бик авыр тема. Руслан белән бу темага минем сөйләшкәнем бар, әйме, теге вакытта концерт вакытында да бер концертта танышкан идек Руслан белән и тоже шул теманы кузгаттым да инде мин сөйләшкән бар. Ул миңа үзенең фикер сөрешен шулай әйтә башлады да, мин ничектер уйлана башладым. Чөнки минем минем бик күптәннән отношениядә ниндидер отношениедә булганым юк, әймәгез. Шуңа күрә мин ничектер урсан булып караганым юк дип әйтимме соң инде, әймәгез. Менә урсан булып караганым юк и аның күзе аша дөньяга караганым юк. Ул ул яктан, мәсәлән, ир кеше ничек кабул итәр иде мин нидер дус егет булу? Ны дип уйлыйм мин, әймәгез. И хөрмәт итәргә кирәктер дип саныйм. Мин гомумән иратларга шундый зур хөрмәт белән карый торган кеше, каян килгәнен дә белмим ул әйбер миндә. Белмим. яраткан кешемне мин хөрмәт итәчәкмен һәм бер-беребезне аңларга тырышырга кирәк булыр дип саныйм. Мин ничектер менә ниндидер отношениядә хәзер булам да, кем беләндер йөри башлыйм, кияүгә чыгам да, минем бөтен дус егетләр бетте дигән сүз түгел. Алар аралашачак, мин аларның да дус булуын телим. Мин уйлыйм, без бер казанда кайный торган кешеләр булырбыз дип минем йөри торган кешем һәм ул дусларым бөтенесен гомумән минем яндагы кеше минем нинди дус егетләр белән аралашканны белә шуңа күрә ничектер хөрмәт белән карый башларбыз дип уйлыйм ну ниндидер гаилә корганда инде чыннан да дуслар ничектер әзрәк арткы планга төшәчәк чөнки мин иң курыккан әйберләремнең берсе яраткан кешемә авырлык китерү чөнки мин аны беләм никадәр авыр икәнен шуңа күрә Кияүгә чыккач, отношениедә булганнан соң уйлашырбыз бу хакта дип уйлыйм мин. Белмим. Ләкин мин Русланның фикерен хөрмәт итәм. Ну, минем фикерне хөрмәт иткәч, әйбәтне җитә. Э, Аллага шөкер, минем фикерне аңлагач. Әмма мин инде үз фикерем тотылам, әлбәттә. Шул.